Um, Dwi'n bennaf yn rheolwr cynnyrchu ar cynnyrchiadau'r cwmni. Um, dwi'n gweithio fewn tîm eitha mawr, ond mae yna tîm rheoli llwyfan eitha bach, sawl un ohono ni. Um, mae yna rheolwr llwyfan cynorthwyol, rheolwr, rheolwr llwyfan um, sydd yn ddirprwy a rheolwr llwyfan hefyd yn ogystal â rheolwr cynnyrchu. Felly mae'r rheolwr llwyfan cynorthwyol yn bennaf gyfrifol am um, mynd allan i siopa ar gyfer props um, ac yn gweithio'n agos iawn gyda'r cynllunydd a gyda'r cyfarwyddwr yn um, yn dewis beth sydd, pa prop sydd o'r ar gyfer y cymheriad, ar gyfer y cynnyrchiad, ydy'r cynnyrchiad yn un um, cyfnod neu cyfoes, a wedyn yn, yn cadw fewn y gyllideb yna ac yn prynu props ar gyfer y cynnyrchiad. Mae y dirprwy rheolwr llwyfan wedyn yn yr ystafell ymarfer gyda'r um, cyfarwyddwr ac yn rhedeg yr ystafell ymarfer ac yr ymarferion gyda'r actorion. Felly yn um, cadw nodiadau, yn creu adroddiad o'r ymarferion, os oes unrhyw newidiadau i'r sgript er enghraifft. Um, maen nhw hefyd yn cadw cofnod o lle mae'r actorion yn symud ar lwyfan, pwy gwisg maen nhw'n maen nhw angen, oes angen poced ar gyfer y gwisg hwnnw, os bod llythyr gyda'r actor neu rhywbeth neu gyda'r cymeriad yna. Yym a wedyn ma'r Dirprwy Rheolwr Llwyfan hefyd yn rhedeg y sioe yym y perfformiad byw 'de. Felly ma' nhw yn galw'r holl cyw sain, golau, fideo falle yym yn galw rheolwr llwyfan ar y llyfr i ddod yy yy ar y llwyfan i ddod a falle cader arno ne' rwbeth i'r olygfa nesa. Yym a wedyn ma' 'dach y rheolwr llwyfan sydd yn bennaf gyfrifol yym am yr ochor iechyd a diogelwch y cynyrchiad. yym yn ogystal â'r set, sicrhau bod hwnnw'n ddiogel, wedi cael ei adeiladu'n ddiogel, wedi cyrraedd y ganolfan yn ddiogel, ac hefyd yn, yn edrych ar ôl y tîm rheoli llwyfan. A wedyn mynd â chi'r rôl dwi'n neud wedyn, sef y rheolwr cynhyrchu, ac yn sicrhau bod y cynhyrchiad o'r ochr cynhyrchu o fewn cyllideb, um, yn bennaf ac yn edrych ar ôl y tîm rheoli llwyfan a sicrhau bod yr holl elfennau'n dod at ei gilydd. Dwi hefyd yn gweithio agos gyda'r cynllunwyr um, i sicrhau bod uh, i, i be maen nhw'n gallu rhagweld i'r sioe fod yn, yn cael ei wireddu ar lwyfan, felly bod y set yn cael ei adeiladu i'r hyn maen nhw moyn, bod yr, yr ochr um, gerddorol, bod bod y cynulleidfa'n gallu clywed y gerddoriaeth, um, be maen nhw wedi creu, bod y gole, bod, bod yr offer gole yn y ganolfan ac ar gael i'r cynllunydd goleio, bod y gwisgoedd yn cael ei, yn cael ei archebu ac o fewn cyllideb. Felly, jyst yn sicrhau bod yr elfennau yn dod at ei gilydd ac yn gweithio ni agos iawn gyda cynhyrchydd y sioe i sicrhau bod rôl holl elfennau yn dod at ei gilydd. Um, fe da pawb yr un gol, sef um, i gael cynhyrchiad o safon uchel a llwyddiannus ar diwedd, ar diwedd y perfformiad, ar diwedd y cynhyrchiad. Yeah. Felly, ni wedi gweithio ar gynhyrchiad o'r blaen o'r enw Blodeuwedd, lle ni wedi cael ci a tylluan yn yr, yn yr cynhyrchiad. Um, dwi e ddim yn hawdd iawn, Uh, felly, wnaethon ni fynd trwy asiantaeth, um, pobl wedi cael eu trwyddedu i edrych ar ôl cwn ar lwyfan i weithio gyda, yn y theatr neu gyda um, cwmni teledu. A byddwn ni'n gwybod lot o bisgedi yn cael ei ddefnyddio a trics bach, um, ond maen nhw'n cael ei afforddi um, yn gywir, a dyna sut ni'n defnyddio nhw wrth ddefnyddio asiantaeth um, sydd yn edrych ar ôl y cwn a sicrhau bod nhw'n neu be ni angen iddyn nhw wneud yn saff um, ar lwyfan. A wrth gwrs, dim ond sort of oriau maen nhw'n gallu wneud, neu sort of eiliadau a munudau maen nhw'n gallu bod ar lwyfan. Um, Nethon ni gael un lle oedd tylluan wedi hedfan allan i'r auditorium lle oedd y cynulleidfa, felly oedd hwnna'n her i gael yr, y tylluan nôl ar y llwyfan. Felly'r cynhyrchiad, fy hoff cynhyrchiad i oedd Macbeth, yr un nes i weithio arno. Um, wnaethon ni Macbeth yng Nghastell Caerffili, felly dyw bob darn o theatr ddim mewn bocs peder wal di. Mae theatr hefyd yn gallu gyflwyn, cael ei gyflwyno ar unrhyw blatfform, a wnaethon ni fe yng Nghastell Caerffili yn mis Chwefror, felly oedd hi'n oer ofnadw. Ac um, y, yr her fwyaf ar honna oedd sicrhau bod yn actorion ni, yn criw ni, um, yn saff, yn ogystal â, wrth gwrs, oedd yr castell ar agor i'r cyhoedd. Felly, oedd rhaid sicrhau bod yn set ni, yn offer ni a'r cables yn rhedeg fan y castell yn ddiogel ac yn saff i'r cyhoedd gallu defnyddio yn y dydd, ond hefyd i cynulleidfa ni gyda'r nos. Um, a jyst lot o heriau gwahanol a jyst y naws wnaethon ni greu yn y castell gyda'r nos, bod y perfformiad um, gyda'r nos, tua 707 yn y nos, ac oedd y naws oedd ni greu gyda'r gole, y mwg, yr sŵn, y sain, y gerddoriaeth gwahanol oedd ni greu a'r gwisgoedd cyf y cyfnod um, yn y castell yn anhygoel. Oedd e'n ffantastig o gynhyrchiad, a hwnna nes i fwynhau fwy o. O'n i'n oer rhan fwy o'r amser, ond ar honna nes i fwynhau fwya. Felly, um, swyddi o fewn rheoli llwyfan, um, yn aml yw'ch chi ffindio um, ar-lein ar um, gwefannau fel yr SMA, sef y Stage Managers Association. Rhai eraill hefyd ar The Stage, Um, a newch chi weld bod lot o cwmnïoedd hefyd yn rhoi hysbyse, yn hysbysebu swyddi rheoli llwyfan yn aml. Um, a newch chi ffindio nhw um, yn aml yn y ffyrdd yna, ond hefyd wrth creu cysylltiadau gyda'r cwmnïoedd, gwed bod chi moyn mynd am brofiad gwaith, i gwmnïoedd gwahanol fe fyddwch chi'n creu cyswllt gyda'r cy- gyda'r cwmni yna a ma' hwnna'n ffordd hefyd mewn i'r cwmni i weithio gyda'r cwmni yna i ffindio mas shwt ma' nhw'n gweithio. Yym felly ie, y profiad fydden ni'n gweud sydd fwya pwysig yy i i gallu cael 'ych enw yn y diwydiant hefyd. diwydiant cystadleuol theatr.